Etauni ya Ntungamo Nyomwebazyo esiibire eriyangayanga ahabwa Arsenal kutwara ekikopo kya Premier League bwanyima y'okumara emyaka abiri n'ebiri etakatwara ekikopo eki. Abahagizi ba Arsenal barikurabira omu kibiina kyabo ekya Ntungamo Arsenal Fans Association bagizire okujaguza ahabw'obuhanguzi bw'ekikopo ky'omupiira ekya Premier League. Aba batandikire n'omupiira gw'omukago aha kishaayi kya Mate omu rurembo rwa Ntungamo. muzaano ogubaire gwejumbiiremu abahagizi ba Aseno ahabaire harimu tiimu A na tiimu B, omupiira oguhwire makazi na gooro emwe batyo bakaza aha bwina nayo tiimu B esingire tiimu A ekatwara ekikopo na gooro itaano ahari ishatu.
Twamarira omu bwina, ku twaza omu bwina, tiimu A twagiteera obwina obwina butaano aha aha bwina bushatu. Mbwenu naahurira naashemererwa munonga. Ahanyima y'omupiira ogu, habaireho kwemurikira abahagizi ba tiimu ezindi obwe barikutambura omu nguuto n'akaari k'okushemererwa boorekyereire okugaashuura enyama hamwe n'eby'okunywa nyamwingi ahari Trendy's Hotel omu rurembo rwa Ntungamo. Ebi byona bibaire aha izooba rya Sande kandi aha mukoro ogu hahikireho enkumi n'enkumi z'abahagizi ba Aseno otairemu n'abeebembezi b'ediini zitari zimwe na zimwe abarikuhagira tiimu egi hamwe na bamwe aha beebembezi ba munisipo kanso ya Ntungamo bebembeirwe omwami Jacob Kafule Kagyaka Jex ori meeya w'orurembo oru kandi obaire ari omugyenyi mukuru aha mukoro ogu. Arikugamba aha mukoro ogu, Jacob Kafureeka asiimire abahagizi ba Arsenal ahabw'okugira enkwatanisa kandi yaabashaba kuguma nibajaguza omu busingye n'obwegyendesereza. Twanyemu kiguma kiriho, twanyemu n'embuya biriho, kwonka oryesigiremu abamwe. Oti yaangu ya siriimu ori omu kishemerwa abandi otiyaho amaarwa maingi gakakufa okagwa omu akisidenti nagwa omu akisidenti mani. Tuza tushemererwe ebyo byona.
Nabosi Mpiirigwe obaire ari kansara w'entebe ya kataano aha Bwiga omu Buruuri rya Ntungamo, nawe nk'omuhagizi wa tiimu egi, ashabire abahagizi bataahi be obutakoma aha kuhagira kwonka, kureka ngu bagumizemu bakore n'eby'entunguuka. Oku tureeteraniire aha, nakyo kitubeere eky'omugisha kukoresa obwingi bwaitu kugira ngu twabuurira Engiri y'entunguuka tibaatweta aba Arsenal kwonka, kwonka baabaire turi abashaija n'abakazi aha bwa nyenkya kare. Aba bashagwize n'akaari k'okushemererwa kuhango bagumize ngu owaakigambire naaza kukyehakana, batyo baashara na keeki nk'akamanyiso ka rukundo n'enkwatanisa ei baine ahabw'ekibiina kyabo ekibaihiremu ebintu bingi.

Abari omu kibiina ekya Ntungamo Arsenal Fans Association nibashoboorora ekyatumire nibahagira tiimu egi kandi bashaba n'abatakabegaizireho okubahikiirira ahabw'entunguuka ya buri omwe. Ebi naakundira Arsenal n'ebintu ebi bibiri. Ahabw'okuba nooyenda kukimanya, itwe tumazire emyaka abiri abiri n'ebiri tutatungire kikopo. Kwonka omuhagizi wa Arsenal obe naakihagira.

Kandi na munonga ekindi nkareeba Arsenal turi abahagizi baine omutima murungi gutari mubi munonga kandi ekindi na munonga Arsenal egi eki nkugikundira ekaija yanjoininga n'abantu twakoraho association twayihamu ebibara birungi munonga mbwenu na hati naninshaba omuntu ori oku omuhagizi wa Arsenal nakweshengyereza joininga Arsenal reeba twejaraho ekibiina ninga shi chairman oije otujoininge akuhe ebintu biboneire.